Serokê MHP'ê dîsa bang li Ocalan û dem Partiyê kir ku em li bendê ne, di navbera Ocalan û dem Partiyê de hevdîtin bê kirin. Hevserokên demê jî îro daxwaza hevdîtinê bi Ocalan re bi awayekî fermî pêşkêş kirin. Derbarê vê mijarê de min mîvandariya birêz Fehîm Îşik, nivîskar û rojnamevan ji Belçîkiyayê kiriye. Zor zor spas ji bo te birêz Îşik. Ji van gotinên Baxçelî divê çi bê fehmkirin? Di hemberî wê de jî her îro hevserokên demê jî daxwaz kirin ku hevdîtinê bi Ocalan re bikin ku her çende heta li şeş mehan jî hevdîtin hatiye qedexekirin bi Ocalan re. Rêz û silavên min jî ji we re hemî heye ji temaşevanan re. Bi rastî ev nêzî du mang e Dewlet Bahçelî rojeva Tirkiyê bi rengekî tayîn dike. Yanî ev gengeşiyê ku dest pê kiriye bêguman mirov nikare bêje gengeşiyekî ne rast e, ters e, şaş e. Divê gengeşiyên bi vî rengî li Tirkiyê çêbe, li Kurdistanê çêbe û gelek kes jî van mijaran diaxive. Lê her hefte gavekî bi pêş ve davêje. Destpêkê de daxwaz kir ku Ocalan were li meclîsê li gel koma DEM'ê biaxive dû re. Ew mafê rewa ya Ocalan ku heta niha nehatiye naskirin ji alî hiqûqî ve ji bo bê naskirin daxwazekî kir û here wiha vê heftê jî daxwaz kir ku serokên DEM'ê yan jî koma DEM'ê hevdîtinekî li Îmraliyê li gel Ocalan bike. Lê bi rastî jî gava meriv gotin û kiryarên hikûmetê ku beşekî hikûmetê jî Dewlet Bahçelî bi xwe ye bi hev re tîne ber çavê xwe şaş û metelîkî jî li vir heye. Yanî ew çi ye? Ji alîkî ve bangekî dikin lê ji alî din ve jî bi awayekî eşkere îradeyê gelê Kurd bin pê dikin. Heta niha ji Colemêrgê dest pê kirin û heta bi Dêrsimê şaredaran heft şaredaran ji kar girtin û ji dêvla wan qeyûm tayîn kirin, xesp kirin îrada gel û her wiha du nûçeyê we de jî heye bawer dikim we dest pêkê digot îro jî bi dehan kes li gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê binçav kirin. Yanî di nav wan de rojnamever, rojnameger hene, kesên mafparêz hene û her wiha siyasetmedar hene, hunermend hene, gelek kes bin çav kirin. Belê birêz Îşik, desthilatdarên Tirkiyê ji bo avîtina pêngavekê di çarçoveya çareseriyê de her çiqasî cidî ne, tu çawa dibînî nêrîna wan a? Dengê we piçek nizm hat, piçek te jî bilind Bale desthilatdarên Tirkiyê di vê pêngava ku niha Dewlet Bahçelî avîtiye ku her carê wekû te jî got her carê dema ku civîna xwe çê dibe tiştekî dibêje. Ev gav çend ji bo çareseriyê cidî ne? Ji mesele jî ew e ji xwe yanî ji alîkî ve bang heye, ji alî din ve jî zext heye li ser gelê Kurd li tevayê Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê. Ev ya jî bê guman samimiyeta vê pêvajoyê mirova dide çares famkirin. Her wiha tiştekî balkêş jî heye, gava bang dikin yanî bi rengekî ser Ocalan ve, ji ser girava Îmraliyê ve dixwazin tiştekî çêkin, di vir de jî eşkere dikin ku dibêjin mesele terorîzm e. Yanî di nav qewsê de bi gotinê wan dibêjim, dibêjin mesele terorîzm e. Yanî bi gor wan pirsgirêkekî Kurd tune ye, pirsgirêka teror ya Tirkiye heye ku ev ya jî ne rast û ne samimî ye. Yanî eger Tirkiye berê jî gelek car hate ceribandin, meseleyê şerê çekdarî bi rengekî neyê çareserkirin, ne mimkun e ku ji pirsgirêka kurt re çareserî were dîtin. Ê li vê pêngavê de jî tiştê ku eşkere dikin, yanî hem ji gotinên Bahçelî hem ji gotinên Erdogan ku navênê de çend cara ew jî got, tê famkirin ku di encam de ew dixwazin Qendîl li derveyî vê pêvajoyê bihêlin û her wiha bi rêya tehdît û zextan hem li ser Îmraliyê hem jî li ser siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê bi taybet li ser siyasetmedarên dem Partiyê zextekî deynin û bi gor wê yekê jî çareseriyekî di nav qewsê de bi gor dilê xwe çêkin. Ev ya jî tabî ji bo pêşeroja Tirkiye difikirin çimkî Tirsa wan ew e ku li Rojhilata Navîn alozî ji niha pê ve wê mezintir bibe, şer wê berfirehtir bibe. Di wê berfirehbûna şer de jî ji bo Tirkiye xeteriyekî dibînin. Heta ew xeteriya bi rêyek ku Em bêjin rasteqîne çareser bikin li wan rêya bigerin, çi dikin dixwazin bi zexta bi tehdîda bi rengekî bi gor dilê xwe çareser bikin ev jî bawerî nade tabî yanê ema wekî min got gengeşî dest pê kir ev baş e lê feqet bi rastî jî ji alî çareseriyê ve jî çi bawerî tune ye weka lîstikekî xuya dike yanê Belê birêz Îşik belê pêwist e dem partî çi bike? Hetanî ku bigihêjine rêkeftinekê karibin ku ev çareseriya ku Dewlet Bahçelî dibêje bigihêjin wê çi pêwîst e dem Partî bike binêrina te? Yanî mesele bi rastî meriv be jî tena serê xwe bi dem Partî çareser nabe. Yanî dem Partî bê guman aktorekî girîng e, li parlamentoya Tirkiyê tê temsîlkirin lê feqet çareseriya esasî bi Di riya tabî Birêz Abdullah Ocalan ve û hemû tevgerên tevgera Kurd ve divê vê çareserkirin, bi taybet jî divê Qendîl di nav vî karî de be û dem Partî jî bal dikişîri vê yekê ji xwe. Yanî bêguman hevdîtin dikarin li gel Birêz Ocalan bikin ama di vî warî de tena serê xwe bi dem Partî re çareserîkî nabe Çunki em dixwazin bi rastî jî ev mesele çareser bibe. Ama bi riya dem partî dixwazin dem partî di vî warî de jî raya xwe eşkere dibêje. Yanî îro ji xwe tu koma dem partiyê de jî ev serokê partiyê Tuncer Bakirhan jî axivî rasterast got, yanî em aliyê çareseriyê ne ji bo çareseriyê çij me bê em ê bikin lê feqet ji bo çareseriyê destpêkê de divê ewil rê li Îmraliyê bê vekirin Bi rengekî Îmralî divê di nav vê pêvajoyê de cihê xwe bigire. Ew jî wê rolê dizane ku Heqîqet Partî ji xeynî vê yekê dikare vê tişta jî bike. Ev jî gelek muhîm e. Yanî dem Partî bi aliyê din yê Tirkiyeyê re bi rastî jî vê meselê bi rastî tam bide famkirin bi taybet aliyê opozîsyon yê Tirkiyeyê ve û bi wan re bi hêzekî girseyî, bi hêzekî mezin bikaribe cepheyekî, eniyekî demokratîk çêbike ji bo çareserkirina pirsgirêka kurd di serî de hemû pirsgirêkên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Belê birêz Îşikbê demê dawiyê de behsa wê yekê dihate kirin ku nakokî di navbera Erdogan û Baxşelî de heye bi taybetî ji bo pirsa kurd. Bi nêrîna te nakokî di navbera herduyan de heye bi taybetî ji bo pirsa kurd? Yanî di vî warî de li Tirkiye bi taybet derdora opozîsyon, derdora nêzî CHP'yê vê tişta dibêjin, dibêjin ku navbera her du aliyan de pirsgirêkek heye feqet serî di qenaata min ew e ku bi gor rê û rêbazekî, bi gor planekî her du bi hev re tev digerin. Yanî Bahçelî û Erdogan di vî warî de ji hev cuda nafikirin û ev ya jî gelek car her du jî Gotin, yanî herî dawî jî Ufuk Uras li gel wan axivî û Ufuk Uras jî vê tişta sererast nekir. Bale, bi binîrina te be, yanî ew gotinên Baxçelî îdî piştî demekê wa lê were ku îdî gotinên normal bin, ji ber ku aliyekî Baxçelî dibêje Ku gerek Ocalan were nava parlamantoyê bax fê. Dengê te baş dayê min, du deng tê bin, dengê stûdyo jî tê, dengê te baş dayê min, biborîne. Baş e, eger hevkarê min alîkar bin ji bo ku deng neçe. Bele. Birêz Îşik, ez pirsa xwe şo bikim. Gelek caran dibêjin ku Baxçelî, gotinên Baxçelî êdî wan niha wê lê were ye ku weke gotinên normal bibin. Ji ber ku aliyekî Baxçelî diaxive behsa çareseriyê dike, aliyekî din îro jî bi dehan kes hatin girtin. Bi nêrîna te be jî ev yek wê wiha lê biçe ye ku tu çareseriyê bi xwe re neyîne? Ji xwe plan ev e, yanî bi rengekî bi gor planên xwe tevdigerin. Ji aliyekî ve biriya Baxçelî pêvajoyekî di nav Qewsê de bi xwe dan destpêkirin lê alî din ve jî zext mezin kirin. Ev ya jî nîşan dide ku planekî dewletê ye. Planekî dewletê hatiye çêkirin û bi gor wê planê jî tevdigerin. Yanî li vir dixwazin bêjin ku em ê sibeyê we jî îro xirabtir bikin eger hûn me guhdar nekin. Feqet ev plan heta nuha ser neket. Yanî bi çareserî bi rastî jî di planên bi vî rengî qirêj de nine çareserî bi awayekî danûstendinê guftûgoyekî demokratîk ev mesele tê çareserkirin lê feqet di vî warî de hikûmet bi rê û planekî planekî Vekirî tev nagere heta nuha jî yanî em bêjin tera serê xwe rolê ku dane Bahçelî xuya dike lê hikumet tu gavekî heta nuha neavêtiye yanî gelek neheqî li kurdan hatiye kirin bi taybet vê neh salê dûmahiyê de lê feqet li hember wan neheqiyan yek gavekî nehatiye û zext û zilmê xwe jî dewam dike yanî gelek siyasetmedarê kurd li zindanê de ne û gelek însanên me jî li derveyî welatin lê ji vî alî ve ji bo çareseriyê çi pêngavekî xuya nakin ha. Bale zor zor spaş bo te brez Fehîm Îşik nivîskar û rojnamevan ji Belçîkya yê tu mîvanêk nalhişt bû zor spas. Spas xweş.